Helo Blandos Blwyddyn Chwech, Miss Tomos sydd yma, a dwi'n mynd i esbonio tasg un mathemateg i chi. Felly, dros y cyfnod yma ni wedi bod adre, dwi wedi bod yn trio dysgu ychydig o sgiliau newydd. Tybed ydy chi wedi bod yn gwneud yr un peth? Un o'r sgiliau nes i drio datblygu oedd Tri phêl jyglo. Mm, doedd e ddim yn llwyddiannus iawn, fel gallwch chi weld. Ww, ddim yn rhy llwyddiannus. Felly, fe wnes i roi'r ffidl yn y to gyda honna, a meddwl, mm, beth arall oedd falle chydig bach fwy diogel i Miss Tomos i drio. A nes i feddwl, dydw i ddim yn gwneud llawer iawn o goginio a phobi, felly dwi wedi bod wrthi dros y mythsoedd diwethaf, yn datblygu fy sgiliau, coginio a phobi. Beth amdanoch chi? Ydych chi wedi bod yn coginio rhywbeth newydd neu rhywbeth i chi'n hoffi coginio? Felly yn y ran nesaf um, o'r fideo bach, chi'n mynd i weld lluniau llawer iawn o'r bwydydd dwi wedi bod yn coginio a phobi, a tybed ydych chi'n gallu dyfalu beth yw rai ohonyn nhw. Fi'n siŵr bod rai yn ohonyn nhw yn eitha hawdd i ddyfalu, ond efallai bod un neu ddau ohonyn nhw byddwch chi ddim yn rhy siŵr. Felly, Ewch amdani, dyfalwch, a na i weld chi ar ôl y lluniau.

Wel, Blantos, beth o'ch chi'n meddwl o sgiliau coginio Miss Tomos? O, chi wedi dyfalu peth o ddrai ohonyn nhw? Wel, os ni'n edrych fan hyn nawr, mae gyda ni pice ar y maen, mae gyda ni omlet, a hefyd y Viennese whirl. Nawr te, roedd rai yn anodd i drio gael i edrych fel hyn, felly rydw i'n falch iawn um, o rain, mae'n rhaid fi ddweud. A beth am rai o rein te? Ydych chi'n gallu gweld yn iawn y sgon? Roedd gen i sgon ffrwythau a sgon gaws fan hyn, roedden nhw'n flasus iawn. Hefyd mae gen i yym cacennau almond, a os chi'n gallu gweld fan'na, mae yna fowlen o basta. Chi'n gweld yn gywir, roedd Miss Tomos wedi trio creu pasta ei hun, a ga i ddweud un peth? Dwi ddim yn mynd i drio wneud e 'to yn gyflym iawn. Dim, roedd e ddim yn yym yn blasu'n yym neis iawn. Felly, mae'n amser am eich her chi. Fel chi'n gallu gweld fan hyn ar y sgrin, rydw i wedi grwpio'r bwydydd yna mewn i cinio, te a melysfwyd, sef rhywbeth bach blasus, hyfryd, melys, dwi wedi bod yn bwyta bron bob dydd, ond ta waeth. Felly, dwi wedi grwpio nhw mewn i beth bydden ni'n bwyta i ginio, beth bydden ni'n bwyta i de neu swper a beth arall bydden ni'n hoffi cael hefyd fel rhywbeth melys. fel y pigiau ar y maen neu cacen neu sgonsen neu rhywbeth felly. A oeddwn ni wedi bod yn meddwl, tybed, sawl cyfuniad gwahanol o'r bwydydd yma ydw i wedi bod yn bwyta dros yr amser? Sawl ffordd gwahanol ydw i'n gallu grwpio'r bwydydd yna? Felly, er enghraifft, os y'n ni'n meddwl, reit, i ginio, dwi wedi cael uh, tomatos ar dost, i de, dwi wedi cael cinio rost, a rhywbeth melus dwi wedi mynd am bisged. Felly mae hwnna'n un cyfuniad. I roi cyfuniad arall, gallwn ni dal gael y tomatos ar dost. Tro hyn, dwi'n mynd i gael y pasta, a dwi dal yn mynd i gael y bisged i, i bwdyn bach. Nawr te, eich tasg chi yw i sicrhau bod chi wedi dod o hyd i bob cyfuniad o'r gwahanol fwydydd dwi'n gallu bwyta. Mae rhaid chi bigo un o cinio, un o'r te ac un o'r melysfwyd. Nawr, ar y pwynt pŵer sy'n cyd-fynd gyda hwn, bydd y wybodaeth eto, a hefyd mae yna dau opsiwn. Yr opsiwn yma, neu os chi'n moyn herio eich hun, mae yna opsiwn lle mae tri pheth yn cael eu bwyta i ginio, tri pheth yn cael eu bwyta i de, a tri melysfwyd gwahanol. Cofiwch, gyda phob cyfuniad, chi dim ond yn dewis un cinio, un te,